Hai begulai enggau aku baru dara nyadi cherita ke deka dibai aku didinga ke kita baka malam tu betajuk penungkam gayung dalam nyadi tau mega disebut kitai santau. Nyadi cerita tu ditusi ke ayo bidik au. Ayo bidik tu ayo aku empu nyadi iya engai ditemu nama amat. Semina aku ja meh nemu nama amat iya, ayo bidik kita tu au. Nyadi kenu ku cerita ayo bidik tu pengaruh penungkam gayung dalam tauka disebut kitai santau tu jarang orang ngembuan laban pengaruh tu chukup bisa lalu chukup bahaya. Nama kebuah ne? Nyadi kenu ko aya bidik pengaruh penungkam tu mesti diberi makai iya ukai makai asi munuh manuk munuh babi tau ke miring pia aja iya au ukai baka nya nyadi utai dimpa pengaruh tu endang makai dalam mensia reti iya makai uhh tubuh dalam nya makai ke dalam enti pengaruh tu enda diberi makai iya deka makai. Bukai orang ke ngembuan pengaruh penungkam tu sebilik, tauka pengaruh tu deka makai tuan iya empu tauka sida sebilik ke bukai. Pemisa pengaruh tu anang disebut agi sigi endang bisa. Pemau orang ke kena penungkam sigi alu mati tekalanya laban pengaruh tu sigi alu ngelaban dalam iya. Nya meh pengaruh tu diberi orang nama penungkam gayung dalam. Nya alai, enti orang nemu sapa orang ke bisi ngembuan pengaruh nya sigi dikeji ku orang. Bisi sekali ayo bidik kita tu pulai ke menua bini iya. Maya seduai pulai. ke menua laban uh, ke pemisi gawai. Datai ba menua din, dia ayak bidik endang baka selama enggak orang berintu ke utai begiga ke lauk laban dikena uh, kak dekat dikena begawai. Pulai sida begiga lemai nya nama agi deh enti kita rumah panjai pama ke gawai endang nang nda ibuh disebut bedau gawai dah dulu palau. Amai nak. Amai kan. Nyadi pulai ke cerita baru, nama agi semalam alam sida ayak bidik tu ngirup enda memukai urung iya jam maya nya pukul empat pukul lima dini hari. Enda memukai dia deh. Urang begau, urang ke begau nya ujung stek nyin. Tau, meda orang ke begau nya tadi. Nyadi sida ke ngirup nya tadi sigi nadai tentu mayuh agi laban bisi sekeda udah tinduk laban ke mabuk bisi sekeda udah mulai ke derempu ke bilik derempu. Nyadi iya ke agi tinggal iya nya semina beberapa iku aja nyengkaum aya bilik tu tadi. Meda orang ke begau dia sida sebuat aya dia sida sebuat pen lalu ngesah orang kin ngulu ngesah orang ke begau datai sida aya bidik din dia sida meda ini tuai ke benama jentang sigi udah gegaring nyadi kenu ku cerita ucu jentang benama lingga. Pagi nya ini iya angkat madah kediri empuka ke mik. Benung ini jentang tu ke angkat, dia dah iya alu tetungkam luput. Nyadi iya nyadi nya meh utai kemegau ke sida ai tadai. Nyadi ini jentang ke luput kenu ko aya bidik iya sigi udah nadai kedap agi. Ini jentang sigi udah nadai. Nama agi deh? Enda nyadi meh sida begawai. Nya enda nyadi meh sida serumah ha gawai begawai taun nya. Nyadi bisi sida betusi maya ke meri ini jentang nya mandi sida bisi meda dada sereta belakang ini jentang tu biru. Bukai biru bukut nya, biru lain, biru chelung. Senentang dada sampai ke belakang ini jentang tu tadi. Nyadi, sehari sebedau ini jentang nya nadai, iya bisi ke kebun iya kin. Nyadi, kebun ini jentang tu kenu ke cerita beri orang nama Genting Genting Kara Malay. Nadai siku sida serumah berani tauka bala anak beluchuk iya berani uh, ngabas kebun ini jentang ke diberi sida iya nama Genting Kara Malay nya tadi. Nyadi sebedau iya nurun kin Iya nadai madahka bala anak enggau bala uchu iya, enti iya madah, Orang sigi enda ngasuh ah. Udah iya pulai nya baru iya madah nyadi sebedau iya nurun kin, iya madah diri ka ngambi daun empasa beuji bilik. Ha nemu utai empasa kita ke nembiak nyadi empasa nya ke daun jabang tauka daun ubi. Ha tau mega disebut orang daun bandung. Meda iya ke laun pulai nya orang nanya, Kini ke penua iya, dia iya madah, iya ke kebun iya kin uh, nyadi kebun iya nya tadi genting kara mali laban deka ngabas uh, pun buah iya kenu ku iya. Nyadi Nyadi nama ke buah uh, kebun tau ke pulau in, uh, kebun ini Jentan nya dikangau kurang genting kara mali laban ba genting nya bisi sepun kara umas iya pemesai nyadi kenu ku cherita sekumbang laki ini jentan udah nadai ini jentan sigi enda kala kin agi tang nama kebuah iya nyu kin kini oh kitai enda meh nemu nyadi Aku mai kitai tamuak mimit ba cerita kebun ini jentang. Uh, ya ke genting karak mali. Jadi laki ini jentang tu ke kelia bisi ngembuan pengaruh munuh ke diberi orang nama penungkam gayung dalam ya ke dipadah ku hari pun cerita tadi. Jadi pengaruhnya suba uh, ah, ndak diintu. Enda dintu laki ini jentang tu tadi laban sida eh, nyu udah pindah pengarap. Jadi pengaruh nya enda dintu iya agi. Jadi kenu cerita orang cukup dia penakut ke uh, laki ini jentang tu kelia. Au. Jadi bisi dia sekali pengaruhnya lalu makai anak indu iya ke benama Melanie. Pengelama pengaruh nyara diberi makai dia iya lalu bedengah anak ini jentang nyampu ke benama Melanie anak indu iya. Udah anak indu iya ke nadai empa pengaruh iya empu, dia laki ini jentang tu lalu muai pengaruh iya nya. Iya ke muai pengaruh iya nya tadi ditumbak ke iya ba baruh kara ke tumbuh ba genting kebun iya. Nyadi, Baka nya cerita nama kebuah orang enda berani bejalai nuju genting karap mali. Sapa orang nyadi kenu ku cerita? Sapa orang ke kia sigi enda kayu? Pia nya nya beri ya uh, nya orang beri ya. Ge, uh, nya orang beri kebun nya bernama genting karap mali. Nyadi nya meh ke munuh ini jentang tu tadi au. Nyadi abis cerita kitai. Terima kasih ngagai ya bidi ya laban udah bekunsi ke cerita nuan enggau aku. Nanti semua bisi cerita bukai baru ah, tau mega dikunsi enggau aku baru au. Bye bye. Tata.